Yeƒe Mawu ye le mo, etɔ me ƒe Mawu ye le mo, ye wòva ɖena ɖo ƒo ɖe go ya mía tɔ gbɔ be mami le asia me. Fifia Mawu ya neva vɔ, ye wode dzesia, edze be ne wowɔ nɔnɔme ɖe, ne wokɔ fia be enye be ame ya yi nye, Mawu ye le ye me, ye woagblɔ be Mawu yi le mo la, ekɔ yi, ekɔ yi, ekɔ yi ye wòle be nànyi nɛ. Vɔ ne mele kɔa anyi nɛ o. Hã gbesha gbogbo ko be mami le gbɔ. Nu kata mami antɔ mante di na yo. Ele rekɔdi. No va kpe nu no mami anɔ kɔ aga kpe fumu sa. Enu kpekpe na me kple mami le ɖokoe la be wo kpe nu na mi kple mawu yi ke le mo. Edze be na wɔ ɖeka kple mawu ke le mo. ne wɔ ɖeka kple yɔ wo de tsi nu na mia ye enya sewo dzi ɖe nɔvinye menya atsikpakpe gbogbo india tɔ me foto gbogbo mo afɔkɔ ɖe anyi kafi wa yɔ be mami si o Menye be nàklɔ dzi nàbiã ado sikanuwo ɖe ke. Ŋ nya ma mɔ hotsui kple nu egblo tsi ko wodona ne woata aklala. Ne woyina gble wofɔna nu. Woyina asime ko amea kɔ nubable va da ɖo gbɔ. Mawu ma le mewɔa ya ŋutɔe trɔ zua amegbetɔ. va kɔ nua na wò ye ta ame tsitsiwo ne wokpɔ nu yeade dzesi koa, woakpe nu nɔ vɔ le tsã blema kafu woakpe nu ne mi kple Mawu ma. Edze be nàva nɔ ame aɖe yi ke Mawu yi le emea kple tɔ woawo do tso teƒe ɖeka. Edze be nàtrɛni le fi ma, àsrɔ̃ nu le fi ma ƒe gbogbo. Ye ame aɖewo gblɔna be woyi ɖe ŋu xɔ. Game yo woyɔ na xɔ ne Mawu la si wa gbɔgbɔwo le mɔ wa wote do na ɖa ma me. Gbɔgbɔa te mu ŋu na me. Wa kplɔ va da ɖe teƒe ɖe a nɔ fuma a srɔ nu kakakakaka afi wa va wɔ ma. Me ye gbɔ egɔme be ma mi le gbɔ xɔa eva dzi ga kɔsi ɖa ve tɔ ko wo wɛ na wa. Fool. Me nya nu o. Me nya nu yi wo nye o. Me nya le ke wo wɔ na wo le wo dzi ku kpɔkpɔ me, le wo dzi djɔ kpɔkpɔ me. Ese nu ke gɔme le na ɖe? Edze be nànya mɔ yi ke dzi gbɔgbɔa kplɔnɔ wò toe. Edze be nànya nu ma. Woagblɔ na wò be yes, ne èkpɔ nu ya egɔme ke, ne èkpɔ nu ya egɔme ke hafi woava lé wò nɔ zi dzi. Ne wogbenye alé wò nɔ zi dzi koa, Mawua le nu ƒo la wò ŋutɔ èle ese gbeɖiɖi va. Woblana ahuhɔ̃e, wokɔ kaa nu, vɔ ame ɖe ɖeko asɔ ahuhɔ̃ea da ɖe gli ŋuti ko anɔ nu kpɔm le eme. Ame yi wobla ahuhɔ̃e na kple ama sia kple ame ke ko nekɔ ahuhɔ̃ebɔlu alo kusi ko ele eme kpɔm le nu kpɔm le gbɔgblɔm ma, ele ŋgɔ na ame ma yi wobla nua lotoo kɔ de esi because wo force gbɔgbɔ ɖe wo fɔs Mawu ɖe le mɔ be gblɔ ba le ta ne kɔ ahɔhɔe ha anɔ hɔn oh kafi ava nye nya gbɔ efo nye you are using your energy to be ne ele woƒe gbɔgbɔ zã akpa sese to gbɔgbɔ bubu dzi be ne agblɔ nya ele zero aɖiɖi o pete. Ne wobe abi le lãme na woa, woalé abi ti ke na ge woano. Vɔa edze be nàdze agbagba nànya nu yi ke na be abia le lãme na wò ne nàde asi wɔwɔ. Vɔ ne mède asi wɔa, ànoe abia aku, aku le edzi. Ne ègadze nu ma o kɔ abia agagbɔ. taa. Ehiã be woakpe nu. Vɔ ne woakpe nu na wòa, edze be nàkpɔ be Mawu yi le yi me kple Mawu yi ame adzakpɔ kpe nu na wo le. Minye ame ɖeka. Miso teƒe ɖeka. Ye ta fifia ɖewo mayi na wo be ne wokpe nu na wò ya, nenye be nye kple wò ƒe Mawu ame so teƒe ɖeka oa,

Ame yi ke mesrɔ̃ dɔ xɔ fri o, vɔ enya dɔ yɔ wole dɔ wɔm ame ate ŋu afri ame o. Ne nafri wo xɔ gble dome. Ye nye biabia yi ke ebia. Mm. Tɔgbe mi tsa gbe. Mm. Biabia vegɔa enyi fifia mi va do dzesi be kolo to na mo be lo to va wa de kɔnu gbɔa ame gbogbo ɖewo le va vɔa

ekpɔ nane eya ta nètrɔ le tɔgbuiwo ƒe subɔsubɔ yome. Yɛ va le nufiafiae wɔ tɔ ŋgbe se yɛ be agbugbɔ va dze be nàsrɔ̃ nu ku ɖe nua ŋuti anya. Ko ne etrɔ yi ko la, agbo la ŋu nɔ. Vɔ ne mèsrɔ̃ nu ku ɖe nua ŋuti nya o, yɛ be yetrɔ yi, egasẽ na wu gbãtɔ. Ta dze be nàsrɔ̃ nu, ku ɖe nua ŋuti. Ame aɖewo le Mawua gbɔ womenya eŋuti o. Womenya Mawua ŋuti o. Kpɔ ame aɖewo le ne kɔla yi gbɔ ne wowu ne zikpuia, woado gbe ɖa na wo be natso. Mele be nàkpɔ ŋu teƒe o. Mele be nàkpɔ lã wuƒe o. gake tɔ ɖe gama wowui enya yi ke le ya kpɔ la nae. Ta dze be mí da gbagba be ne mía ame yiwo nye hunɔwo, mía ame yiwo nye zikpuitɔwo ɖe, edze be mínɔ nua me ɖe na amewo hafi ne wotrɔ va. Ke ne wotrɔ va wose eme be ne ele vɔ̃ do gbɔ ate kpe fu, ne ele vɔ̃ do gbɔ ate dze dɔ. Gake ne zɔ ale zɔ ale zɔ alea, ne edze dɔ ne susɔ mita me atɔ̃ na koko atsi agbe elabe gamea mesu o. Ame ɖewo kuna ko be ee woxɔ be ele agbae. Mawu yi le eme wɔa eyɔ kple ɖi eyɔ eye pɔmpu kple enu manyɔmanyɔ ta ne nu ɖe lɔ gbla le kɔ yi wu go. Ese nya me ɖa ɖe. Ne wobe gaɖu lã o. Vɔ ne enye ama si yi ke ne woɖu lã, ne wonui ɖe edzia, eɖena nu yi ke le eme agblẽ nu le eŋuti oa, ne ɖu lã ne dzidzɔ, ne ɖui ko edze be nàzã ama si na. Mègaɖui ne eva gblẽ nua vɔ hafi nàbe yi le ama sia dzim la, ova. Wova egblẽ nua le ŋutiwò vɔ. Ewɔe va tɔ te. Ye sɔ kpomo no gbayɔtɔ ƒe me zikpui yɔ tɔ zɔe vɔ. Eva yi bu nua me le nyɔnyɔ nɔe be yi trɔ va. Nɔvinye, nuka wokɔ zikpui va enya? Fi wo ɖi nua ɖe afi tu xɔa, esɔ fima wo dzra. Wo trɔ va wɔ zia nɔ vɔ me ga le me ke dzi o. Fukpekpe ga le ƒomea me mɔ. Ye ta ne ame ɖe gblẽ mia me zi kpui, ame ɖe gba mia me blema trɔ, ye va de dzesi be atrɔ yi gbɔ koa, va mafiɔ mɔ nui ka ato asubɔ Mawu ma le wò ɖeka wò xɔ me. Woma li na wò vɔ ne yɔe la tɔ. Vɔ ne etrɔ yi ƒome ma me, ame yiwo gblẽ nua, ame yiwo le nua tutum, mi kple wo mi ga va le ɖeka la, ega gbugbɔ le agba da ɖe Mawu yi le mɔ dzi.

wòayɔ. Vɔ ne ele Togo me outside ɖe be yeayɔ mea, ne edze aƒoa naƒo Ghana me code hafi naƒo nɔmba ya ko ake ɖe etinye. Nɔmba ya ele WhatsApp dzi. Nɔmba nyɔwo le fũ míaɖe wo fia gake makɔ ɖeka ma ko na mi kpɔ loo.